enda ndi khou vha resha no vha ṱanganedza nga dzina ndi pfi tshililo tsho vha tsha vho nyambahu ndi tshanduko wa ramuṅaṅa muḓulu wa vho mukonḓeleli france ne muṱuḓi muḓulu wa vho mukonḓeleli wilson mudahu vhane vha ḓivhiwa nga ḽa ntshevhe ndi fhano ṋamusi ri tshee kha mupondi vhathu ri tshi ri na musi ndi khou nyaga uri ri ambe nga marubi kana marubini marubi ndi fhethu hune vhathu vho vha vha tshi dzula hone kale marubi ndi fhethu hune vhathu vho tou pfuluwa a vha tsha dzula hone ho vha hu tshi dzula vhathu zwino hafha ndo ima marubini a hashu marubini a ha ramuṅaṅa ndo ima shubini ḽa ramuṅanga afho hune nda vha hone marubi ndi musi a manzhi shubi ndi musi ḽi ḽithihi a manzhi a pfhi marubi hafho ndo ima shubini ḽa ramuṅanga hezwiḽani kale vhathu vha kale vho vha vha tshi kona u vhulungela hanefho hune vha dzula hone abe vha sedza hafhanoni nga murahu hanga vha ḓo wana hu na vhiḓa iḽi vhiḓa ndi ḽa makhulukuku wanga ndi hone no pfhi marubini vha sedza hafhanoni vha ḓo wana hu ḓaka ndi hezwiḽa ndi tshe tshikoloni ro vha ri tshi ita iṅwe bugu he a vha tshi to vha tshi to i vhidza nga afrikaans vha ri difergete falei mara ndi pfa ḽi songo to dzula zwavhuḓi ngori difergete zwi amba uri forgotten ndi u hangwiwa fhedzi nga tshivenḓa marubi kana shubi zwi to amba he vhathu vha vha vha tshi dzula hone zwino vhaṅwe a vha u hangwi hafho fhethu ndi ngazwo ndi khou amba uri heḽi lori fergete fale fa ḽi songo tou dzula zwavhuḓi ngori vhaṅwe a vha u hangwi vhaṅwe vha a vhuya vha ita u ita masimu zwino dzina ḽi a bva kha nyito ya vhathu zwine vha khou itaho vha khou zwi farisa zwone arali vha u dzhia khavha vha ri vha khou ya u hwivha hu ḓo vhidzwa upfhi ndi khwivhoni vha ri ri khou ya khwivhoni ri khou ya u hwivha zwino vha tshi vho lima hanefho ho no limiwa mavhele ho no gobeliwa hu vho vhidzwa upfhi ndi tsimuni arali vha ṱavha fola zwi amba uri hu ḓo pfhi ndi museni arali vha ṱavha nḓuhu ndo pfhi ndi tshihuni zwino ndi khou nyanga u vha sumbedzisa uri ri songo tou ṱuwisa luambo holunoni vhana vhashu kha vhaaluwe vha tshi khou ḓivha luambo na freedom charter i a ri tendela uri mavothi o vuliwaho a u guda o itelwa uri vhana vha funziwe lufuno kha vhathu vhavho vha funziwe culture kana mvelele freedom charter i ya ri tendela hezwo zwino kha ri funze vhana vhashu vha ḓivhe luambo lwashu na musi ndi khou nyaga uri to amba nga marubi marubini ndi vhunzhi ha shubi ndi fhethu hune vhathu vho vha vha tshi dzula hone kale hafha nṋe ndi marubini ishubini ḽa hashu ḽa ramuṅaṅa masenga u funa na vheni kha vho vhushaka dzimbilu hafha zwino he nda ima hone ishubini ḽa ramaḓi ndi kha ḓi amba nga mashubi ishubini ḽa ramaḓi arali vha sedza ngei seli ndi muvhunduni wo no pfhiwa muhovhoya hafha nṋe ndi kha muvhundu wa tshiswiswini sa izwi tshiswiswini tshi tsha ramaḓi kha shango ḽa tshakhuma ndi muvhunduni wa tshiswiswini hafha hangei seli ndi muvhundu wa muhovhoya hangei hune vha khou vhonela kule ndi shubini ḽa no pfi ḽa ha sikhwetha hafhanoni ndi a ramaḓi nda ima hone hezwi tshiswisini tshi tsha ramaḓi ndi yone no pfi mashubini mashubi hafhanoni vha sedza u sumbedziwa na mavhelo imaho zwi amba uri hafha ho kha ḓi limiwa vha kha ḓi ita tsimuni hango iseli ndi hone ya sikhwetha ndi he vhathu vha vha vha tshi dzula hone kale marubi kana shubi